Nira bɛ yiŋa n bɛ kpankpaan daa ni kpankpaan daa maa puuni ka n bɛ n votiro ko n tiɛhi niraba ni yi lee yɛli ni bi votiro ko n nyaŋ ma di lani maa gba zaa so n nyɛ o luɣuli kam din tuni ka dama ti daŋ yibu n votiro ko n-chaŋ kpaŋkpaa daa nti tum li. Di zuɣu n daa be yiŋa n-daa ka tuun shɛli. N gba zaa daa ku yiɣisimi n-kana ti be kpaŋkpaa daa ni n-va Toroko la hali Toroko din tu ni daadam zaŋ o napɔŋ n-chaŋ luɣili kam zaa ha nti tum lala tuma ŋɔ maa. Laa ni ka m be laa hali ka ti baŋ kadama wula ka n yɛn niŋ. ka n sɔhi biɛɣuni ka di viɛla, ka n naan yi n chaŋ Tɛma nti nya atakulɛta, ka m mahi maa ka di ti ma ni kadama di to ni m mali nuu ni baŋsim, ka n chaŋ nti doli atakulɛta meenta. Atakulɛta meenti doliba laa hali di ni zaŋ ma nti yi Takoradi. Takoradi ni chaŋ N biɛrila piidɔbiri yi di n biɛri Atakulese Station la hal nti nya Dagbaŋ bɛ ni kɔhiri koko. Ka n chaŋ ti dari koko maa la hal ka ti wum ni ka bɛ yɛri, Di niŋ hal dali pam ka a yɛn chaŋ ti ʒi nyɔŋ ni, especially Takoradi polo, ka yɛn baŋ ni kadama Dagbani m-bɔŋɔ because bɛ zaa ha yɛrila tinzonsili. So dindahiyindi ka n ku ʒi bɛ sani dari koko. M mi ku darila bɛ koko maa la hal n chani kadama n goli Ka a ti shɛb bi gba zurila nyaaŋa ni di ŋmanila ŋmanila Dagbana bee nyɛla Dagbana. So n-ti kana di nahin shɛli ka so ba chɛ chana nti zani ka puhi ba Dagbanli. Ka m baŋdi Dagbamba m-bala, ka bɛ gba gbaŋdi Dagbana n-nyɛ ma. Ka biɛɣu kam mi darila bɛ kuhigu, ka bɛ naan baŋdi ka dama Dagbana n-nyɛ ma. Ka nimaani ka n naan zaŋ m maŋa n-chaŋ ti wuhi Dagbamba ni be luɣ shɛli polo ka bɛ mini ba laɣim Di zuɣu n loori atakulɛta miinti dolibu din tahima takura di. N doli atakulɛta miinti maa laa hal n ti baŋ ni kadama noo ti ni chana ka paati paati yɛtɔɣa zuɣu ka m mi m ma sa maa ŋun daa su atakulɛta shɛli ka n doli maa o daa nyɛla NDC kpɛma. Di zuɣu ka di ti o opportunity ka kookoo nima ka o tooi ʒira n chani n che luɣi dini boogosi polo ŋɔ zaa n che nini polo. Nimaani maa din ti niŋ ka NPP paati lan eh, NDC paati lan kali yaa ni ka MDC n-kpalim dira ka bɛ yihi o kpee n-tali maa puuni ka pun pa o ka o tuma saɣim. Nimaani ka n lan piligi eh, because m pun ʒinila kpaŋkpaan daa ni m-mi scraps business ni chani shɛm. Takura I dey sorry to say, bɛ ni scraps dibu, biraaba mi kadama N gɔra n chani fitting shop nim puuni n gindi n dari. I'm proud to say kadama mani n nyɛ ninvuɣu so ŋun pilli eh ka di nyɛla ni kadama n yi pa pilimi n kpɛri shop nim puuni ka introduce ti ma bihi ban daa bɛ yiŋa din bɛ ni maa ni ka di nyɛ ban tuma ku nyɛla eh, bi chɛnli ka n introduce bi pirigiri n yɛli ba scraps tuma ni bɛ shɛm mani n piligi nini polo n darili ka n dari baatura nima n dari binyɛhiri from Accra, Takoradi m mali li ka na Accra ka m ma bihi bɛn nyɛ Dagbamba be nin polo ka introduce ba ka bɛ yi pa doli through mani n kani na Takoradi polo maa n gba ti niŋ mi scratch business di zuɣu a nyɛ din piligi ka di nyɛla ni kpɛna silimiin tiŋa ka share information shɛli ŋɔ maa di pala ti pilli la pumpɔŋɔ ti pun pilli yuugi di zuɣu zuŋɔ maa ti yɛn tɔɣisila nira a be yiŋa N tumdi tuun shɛli halli wula ka n niŋ laa halli n ti nyɛ silimiin tiŋ ŋɔ maa di gɔrim halli bee bɔ n daa kpe n hankali puuni ka n ti gu true information ka ti zaa ha mali tiri taba so please din dee nyɛ gɔri n yɛtɔɣa ka a bɔri ni a wum as usually n yuli bɔri Mister President on social media kpaŋ amaa ka a share ka like pɔi ka a ti yɛn gu guard information go and do your own research. Niŋmi research tin shɛli an kokum ni a bɔrila America kana dama eh USA maa a daliri nyɛla din sani. Research din sani ka a niŋ, tuun baŋsim din sani ŋa m-bali. Di zuɣu din niŋ important mani zuŋɔ din help ma ka n ti beni. N ni kpɛna silimiintiŋa ka nyɛ gbana kaman nir ni yi chaŋ ka bɛ ti niŋ o interview ka o nyɛ negative, man mi nya li. ni ku chana n-ti niŋ interview. Niriba bela camp bɛ one year, bɛ two years ka niriba be silimiin tiŋa bɛ bɛ ten ten years ni ku chana ti chaŋ interview maa ŋɔ direct bɛ ku ti ma la gbana. But binshɛɣu din help ma nyɛmi pɔi ka n ti yɛn chani maa n daa pun nyɛla information nima kaman a ni tooi zaŋ tin shɛli zaŋ di tim din tu ni a yeli yɛtɔɣa shɛli din tu ni a niŋ din ni maa zaa n pun gaadili mi. Di zuɣu, di niŋ important pam kaman yi ban be nyaaŋa ŋɔ maa tin yɛri ŋɔ maa ni yi wum ka followi ka like lihima a yi wum laha a yɛn wum la yɛtɔɣ shɛli when you listen you litten something new ka di kpɛri a hankali puuni when you subscribe and follow for more you educate A yɛn bɔhinla viɛnyɛliŋga di zuɣu? Lɛma, kpaŋ maa maa ka saha shɛli kam ka Suid Afirika, ka kpɛŋɔ maa ka di niŋ a home to be, ka a lɛhindiri gɔrim puuni yɛtɔɣa din yɛn chɛ ka so bi skaa maa. Ti labimi back. N ni daa be Takoradi di yaha, m beni n-nyari ka bɔganima ka bɛ yiri silimiin tinsi n-ku na nti maani bɛ loori, ka di nahin shɛli kam mini bɔga so ka ti ku niŋ free because bɛ tooi zaŋla o container nim na ka n sɔŋ ni o ka ti yihiri li ka n dari o scraps, o nɛma. O yi yɛn yihi din kpalim maa, di nahi yi ni ka n ti yɔɔ ya, yɛn gba zaa ni di nya silimiin tiŋa yɛn naan gu. Ŋun yɛli ma yaa ni ni o nya ka ka ba ka nyin moo be n ni puuni, di zuɣu o yɛn yɛli ma ni o ni sɔŋ ma ka n chaŋ silimiin tiŋa din o ŋma ma ʒiri o ka liɣiri ŋun mini ma n daŋ ɛɛn ni o paɣ bi daŋ ba yili dini zaaha bɛni mi but o ni duli so shɛli go di information ka o yɛn zaŋ ti ma di zuɣu zuŋ ŋɔ a gba zaa niŋ lucky paa ni ti gba ni shɛyiri laa information ŋun daa zaŋ zaŋ yɛli ma zuŋɔ ka n ti gona ti paana o daa bi niŋ ma zamba amaa tinzuŋ niriba bala zuŋ ŋɔ n gba nyɛla Dagbana n gba bi yɛn niŋ a zamba n gba yɛn yɛra la gɔri maa puuni experience o daa yɛli ma lɛhi ma wee ni yɛn go Wee daa tam ma wee 90s wee ka n yiɣisina laa hali n doli by road n kana laa hali ti kpɛ Tamale, Tamale, n yi Tamale n chaŋ ti kpɛ Burkina, Burkina to Niger, Niger to Libya n doli Agadez wee din tam maa where bira na doli eh, Mahoga polo n chaŋ ti du ni bɛ yɛn chaŋla Danzete zuɣu laa hali ka bɛ naba tahi tahi ka binshɛɣu kam niŋ. Di zuɣu di mi zaa maa yuli, bɛ mini paɣaba ni bihi, ka shɛba kpiri soli ni, ka shɛba survivira hali ka bɛ ti kpɛna Libya. Bɛ ni kpɛna Libya ni daa tam maa, ni silimiintiŋ daa kuli nyɛla opportunity n-kuli doya zaŋ ti ti ba ni especially Dagbamba ni kom pini kara kara ni oil Dagbamba n-daa be di tooni. Ka Dagbamba maa ka bɛ bi bɔri Silimiin tiŋ chandi gba. Ka connection lima din tam maa ni ka bɛ yoorila banki, a yɛn bela Libya n-tumdi tuma, ka bɛ yoogi banki zaŋ ti Hamsadan, Holland, Malta, Europe m-bala maa oo, ka di nyɛ Amele Tam holidays gba din ni tooi chana. Ka Dagbamba maa yuuni li ni Silimiin tiŋa bɔ n-lee nyɛli. Opportunity nim maa ka kambɔnsi bɛ ni ku kanna, ka di pala kom zuɣu n-daa nyɛli ba oo, flight ka bɛ daa ku flyira, ni n kpɛra n kpɛri silimiin tiŋa bɛn chani America bɛn kpɛri Canada bɛn chani Australia bɛn chani luɣuli kam ni di kɔnɛ shɛli maa because flight nim daa ku yirimi n zaŋla niriba kanna ka chani empty ka di ku nyɛla ka niri n tam maa di pala a needirila gbana shɛli bi ku yɛn niŋla a picture zaɣ biɛɣu gbana biɛri biɛri n zaŋ ti a ka a chaŋ ti kpɛ flight maa ka bi zaŋ chaŋ ti sheegi amaa Dagbamba daa jɛli laa connection nim maa ni ka bi niŋ ka Dagbamb niŋ n zaŋ zaŋ tiba Ka ŋun zaŋ o zaŋ chana silimiin tiŋa. Di zuɣu ni yi bɔri lala opportunity man chema wan ku yɛli a yɛtɔɣili ŋɔ maa n-wuhi ma Libya soli ka m mali shili m mini m brada so Afai Akubo ŋun n-ti daŋ ma zunzɔŋɔ maa ŋun be Israel. Di nyaaŋa ka n shili bi ka n gba yiɣisi ka n gaadi information. M bi doli o ni ku yɛli yɛtɔɣa shɛli maa lala hali na. N kana maa n daa bi chani ka ʒiri so. N kana lala hali na nti kpɛna Libya. N Libya ni kana lala hali na nti sheena Nyamai, Nyamai Ka n yiɣisi n kana ti paani Agades, Agades ka m naa mi ti tam ŋɔ yaa nima ni Tawurade polo nima, ka ti zaaha kul laɣim tab laa hali n doli tam laa hal na nti kpɛna Libia. Halli Libia maa laa n kpe Dagbamba gɛto, Sabah, Afaa sani, din tam maa zaaha, eh, Buraada Osi nim zaa daa na beni mi. Pumpɔɔ gba min o paɣa mi be Yurop ŋɔ. Ka ti mini ba ku beni. Hali ka Libya ka ti ni chaŋ ti be Benghazi polo ka Libya tɔbu ti ŋme ka ti zaaha ka bɛ kuli si ti na. Bɛ ni kuli si ti na ka gɔri maa na kuli be n ni. N ni pun doli soli maa mi maa ka n lan niŋ wula? Dama ti zaa ni daa be Libya, so daa ni ʒin ʒiya n-ti ya ni ka di maa ni ni kuli ka lan labina ni DNZ wahala ka n kuli chaŋ ka lan labina. Libya wahala ŋɔ ka n kuli go ka lan kana. Niriba pam yɛl li. ka o be Dubai bee Saudi Arabia ka ya we wahala ŋɔ ni bi be shɛm ŋɔ yɛn n kuli mi ka n kuli ka lan lab amaa bi kuliya ka lan labina so ti gba zaa yɛli lala ka kuli ka lan labina di nyaaŋa n ni yɛn labina second time soli ŋɔ zuɣu di kuli nyɛma la easy because man pun nyɛla taɣikuun soli maa zuɣu bi yɛli ni taɣikuun di mali nyuŋ ŋun pun mi soli maa n second time n kuli yiɣisila Accra n kpɛ di loori n kana laa hali ni ni nyɛmai, nyɛmai nti yiɣisi kana Agadez. Taakuunnim maa ni ku mi ba, a yi kana ti kpɛna Agadez, sokam mali o yikpɛrili. N ni ku mi mi bɛ yuya maa, ka dindali maa nɔɔ zaa wuna ka n lan yiɣisi, n yiɣisi, ka ti loori maa ku chaŋ yuŋ maa laa hali biɛɣu ti yɛn neegi laa hali ka ti zaŋdi bɛ nira lan yiɣisi zaa wun ŋmaligi lahasaritam, ka ti kpɛrina Gatrɔn. A nyɛ bɛ so ti ni ni daa di wahala shɛŋa ka a wum ni yɛtɔɣ shɛŋa o yɛ ka bɛ kuri niriba, ka niriba kpiri soli maa zuɣu, ka niriba niŋ ni ŋ-ŋɔ maa, din dahin shɛli ha yɛtɔɣ n-daa nyɛ li. Zunzuŋɔ ŋɔ di lan kani, zunzuŋɔ ŋɔ ti ni ni di wahala ka soli maa neei maa, bɛ ni daa chana n-niŋdi kom maa pumpɔŋɔ Heliɔs ni n-nyɛ li, ka paɣiba ni bihi zaaha ka bɛ yiɣisiri chani li. Zunzuŋɔ ŋɔ ti mali niriba ka bɛ kul nyɛ Dagbamba ŋ-ŋɔ yaa, ka o kul ʒi ni yiŋa ka be Libya ka che ka o paɣa ni o bihi ata ka be yiɣisi n-kuli kpe loori na laa hali na nti sheeg o sani Libya, amaa saha shɛli maa di daa kani. Pumpɔŋɔ, di zuɣu ti Dagbamba tiŋŋɔyaa nima ti ban kuli ʒiya ka di nyɛla ti ni yaa kuli nyɛla Accra, Kumasi, Accra, Kumasi, Kayaayo, Seacrafts, Accra, Kayaayo, Kumasi, Seacrafts, di pa Dubai naɣila Saudi Arabia ti lan ni kuli nyɛ shɛli ŋɔ a, what are we waiting for? ti duzɔpaɣiba, ti bipola, ti future, guard your information to travel eh Mani n nyɛla ninvuɣu so ŋun share information zaŋdi n tira, m bi take a decision zaŋdi tira A ni gum ni ka guardiri information maa ka a take a steps Mani ninvuɣu so n na mi yɛli n video shɛli ni cham ti watch li M ma laa nir maa, ŋuni n-daa ku zaŋ ma pɔi Libia ka n-ti yi kpɛna? Ŋuni n-ku zaŋ ma zaŋ n-ʒi li, ka yɛli ma, N-wuhi ma, a yi kpe silimiin tiŋa, bɔhi shɛŋa bɛ ni to ni bɛ bɔhi, di ni tu ni a yɛli shɛm ni di ni tu ni a bi yɛli shɛm, di ni tu ni a mi shɛli ni di ni bi tu ni a mi shɛm. Laa ŋɔ maa, laa nir ŋɔ maa, o daa pun leei ma la dahankali ka n deegi information maa viɛnyɛliŋga, ka na bi kpɛna, di ni tam ma n daa na bela Libia, ka mi ni yi kpɛna ka bɛ yi ti bɔhi ma ŋɔ, eh, ba, yɛtɔɣ bɔ ni yɛtɔɣ bɔ ka bɛ mali diri tim? ka tim maa bee ti bɔha ŋɔ wula ka di tu ŋolo ŋɔ di bi tu ni a yɛli li, ŋolo ŋɔ di bi tu ni a niŋ li lala information maa lala nir maa o daa pun zaŋ zali n-lɛm a ka m baŋ zunzuŋɔ ŋɔ Mister John o nyɛla ŋun be Spain ka yi ni labina Germany ŋɔ ŋun pun niŋd o naan deei suhigu pam because o tiri ni o information ɛɛn n-ti pahi daa mali baaba Osman ka o nyɛla zaŋɔ nira ka ʒi takoradi ŋun gba zaa ni daa kpaŋsi ma yɛli ma gɔrim yɛtɔɣa ka yɛli ma ni ka dama ni n yɛn ʒiya ni so ti ma America silimiintiŋ visa, tiŋkani visa ni ka n niŋ ka o yɛn ʒiya ni ku ʒi luɣ shɛli polo maa la ha n-ti kuri o. Dinzuɣu niŋ ŋun ni yɛn yɛli ma niriba ni yɛli ma ni wahala beni ni niriba ni yɛli ma ni by road di bi niŋ easy niriba ni yɛli ma ni kom maa zuɣu gari di bi niŋ easy naa maa Mam mini n ma n-teeki ba n-deei shɛli ni ni yi ku ʒi a yɛn chɛ mi. Ɛ ni lan chaŋ ka di ʒiɛni n-kpe a ni daadam a kum ni yi be luɣ shɛli polo, nimaani ka a yɛn kpi. Naawuni mi yɛli ni a di ma yi be luɣ shɛli polo ni a yɛn paai lala nimaani, ni di zuɣu n-teegir n Stɛf. O ni daa yɛli ma lala, n-zaŋ la a haŋkali shɛli zaŋ lɛb a ŋɔ maa. Ɛ ka pɔŋ a ni ka pɔŋ pii a zunzuŋɔ ŋɔ maa n-diri daanfaani. Zunzuŋɔ ŋɔ, o daa ti nya ma din nahin shɛli ka yɛli ma, Ɛ niŋ kpaŋmaŋ pam O daa yɛli ma yɛtɔɣa ka n wum, n mi di di daanfaani. M bɔri ni n yɛl a, n gba bɛn niŋ so zaŋ ba, ti gba ni mali information shɛli about gɔrim din ka ti gba yɛn zaŋ yɛli ya ka a gba di di daanfaani. Di zuɣu n ni yɛn yɛli yɛtɔɣa shɛli ŋɔ, lala video ŋɔ, m bɔri ni a share yi li ka like li more. A share zaŋ ti a mabia, yɛlim o ni o gba share yi ma ka gba subscribe o gba joinim ti on YouTube n gba subscribe ka diri anfaani shɛli ti zaa ni bɛ maa. Miri ka a diri anfaani a ko n ko. M a nyɛ zuŋɔ ŋɔ. Ninvuɣ shɛb bɛn daa yɛli ma yɛtɔɣa ka di niŋ ma aliheri, di zuɣu ka n gba zuŋɔ gɔ ka n gba yɛli ma. Di zuɣu n gba piligila Samuhɛl n-vo Sikrabs n-chaŋ tiŋgbani ni n-vo Turoko n-chaŋ ti zani soli ni n-ŋma n-da binyɛhiri n-gili, n-da baatirinima, n-da pulɔkunima n-kɔhikɔhi li. Dinnim maa zaaha, Eli bo Said ti pahi Inche din zaa n-diri zaaha wahala, amaa zunzuŋɔ ŋɔ n-gba shia yirimi ni a baŋ. Miri ka a chɛ ka so yir o ni di wahala shɛm, ka nya li o bi yɛlimi ni a yɛn doli soli maa, a yɛn doli wahala maa, a yɛn doli by road maa ni eeh paɣiba maa ni bɛ niŋdi ba la zina nimaani. Bɛ ni kul be yiŋ maa gba bɛ niŋdi ba zina eeh ni a yɛn doli by road maa ni wahala be di puuni. Tammali ti ni kul be Dagbaŋ hal ni zuŋɔ bihi dirila wahala, ka daa wahala din ka yiŋa. Wahala di bela luɣili kam, amaa sokam ni o yɛm ma di zuɣu. Bɔhimi nuu ni baŋsim eh ka niŋ a research viɛnyɛliŋga ka take a step. N yuli m-booni Mister President on social media until we meet again.